Merci, Här President. Virun engem Joer genau, ech mengen, et war och en 10. Dezember, ech weess net, ob eng Käerz fir d'Mënscherechter deemools schonn hei stung, hu mer hei e Gesetz gestëmmt iwwert de Kaf, de Lancement an d'Exploitatioun vun engem militäresch-politesche Satellit, wéi et geheesch huet, dee sougenannte Govsat. Haut stëmme mer e Kredit fir den Opkaf vu Kanäl um Satellit fir NATO-Militärdronen als Beitrag zum Militäreffort vun der NATO. Dat hei ass awer fir eis net en einfachen technesche Projet mat ekonomesche Retombéeën. Ech mengen, an där Zäit, besonnesch wou mer liewen, muss een all Militärausgab och besonnesch ënnert d'Lupp huelen an am Kontext gesinn, well ech mengen, dass d'aktuell Situatioun eppes androcksvoll beweist, an zwar dat ass dat, dass mat militäresche Mëttelen, dass mat militäresche Mëttelen éischtens keng Problemer geléist kënne ginn, mee au contraire, dass d'Problemer nach kanne verstäerkt ginn. Well wann dat net esou wier, da wieren d'Problemer laang am Mëttleren Oste geléist, zënter dem Irakkrich vun den USA. An ech mengen och, dass de Syriekrich eebe just en aktuellt Beispill ass, wat fir Gefore kënne vun enger Krichsstrategie ausgoen. Loosse mer eis dach emol virun Ae féieren, wat de Moment a Syrie geschitt, Dir Dammen an Dir Hären. A Syrien si véier vu fënnef permanente Membere vum UNO-Sécherheetsrot, d'USA, Russland, Frankräich, Groussbritannien, alleguerten Atommächten, déi do intervenéiere mat schwéierem Krichsmaterial, Material virun allem aus der Loft. Si intervenéieren do mat onkloeren an deelweis widderspréchleche Krichsziler, wat jo net grad eng beschte Viraussetzung ass, fir e Krich ze féieren, ënner anerem ënnert engem Begrëff, an zwar de Kampf géint den Terrorismus. Elo ass et awer esou, datt deem enge seng. Terroristen, anere si wéi deem anere seng Terroristen, wat iwwerens och weist, wéi onbrauchbar a wéi eminent politesch an dehnbar de Begrëff Terrorismus u sech ass. Déi eng wëllen de Regime change a Syrien, déi aner wëllen de Regime halen, e Regime, dee selwer och Terror iwwerens ausübt géint déi eege Bevëlkerung. Déi eng hunn Alliéierten, déi de Regime wëlle stierzen, déi aner hunn der, déi de Regime wëllen halen. Ënnert deenen Alliéierten ass och e grousst NATO-Land, d'Tierkei, wat schonn e militäreschen Zesummestouss hat mat engem UNO-Sécherheetsmember, Russland, ebe just wéinst deenen ënnerschiddlechen Ziler. Dat war keen Iertum, mee dat ass Well déi zwee Länner, déi do engagéiert sinn, ënnerschiddlech Ziler hunn. Theoretesche Géigner vun all de Krichsparteien ass zwar eng mafiéis Mäerderband, IS oder Daesch genannt, déi awer gläichzäiteg Handel mat der Tierkei dreift a bis un d'Zänn arméiert ass. Duerch den Waffenarsenal deen se kritt huet aus der Opléisung vun engem anere Staat, dem Irak, wat e Resultat war vun engem anere Regime Change Krich ënnert den Alliéierten, sinn och dubios awer offiziell unerkannte Kalifater, ech nennen se net hei mam Numm, hunn diplomatesch Beziehungen zu deenen, aus deenen de Pëtrol kënnt an. Déi Länner hunn den IS laang ënnerstëtzt, vläicht ënnerstëtzen se en haut nach bei sengen Efforte fir en weidert Kalifat a Syrien oder am Irak opzeriichten. An dann ass nach d'Kurdefro am Hannergrond, déi erëm d'Tierkei ënnerscheet vu senge westlechen Alliéierten. 't ass also näischt einfach an deem Krich. An et misst een op d'mannst awer d'accord sinn, dass mat Bombardementer aus der Loft keng Problemer ze léise sinn op deer Plaz. An dass déi ganz Situatioun, an déi mer do erageschliddert sinn, en Echec ass, ebe just vun den Efforten, mat renge militäresche Mëttele Léisungen erbäizeféieren am Irak. Ech wëll hei net vu Potentieller schwätzen, fir en eventuelle Weltkrich auszeléisen. Ech mengen net, dass dat d'Situatioun ass. Mee geféierlech ass et, a ganz geféierlech. An ech mengen och, dass een dat muss hei erwähnen an dësem Kontext. An dass dat eis och misst zu Froen Ulass ginn, wa mer esou e Projet wéi deen heite stëmmen. Éischtens stellt sech d'Fro vum Völkerrecht. Ween definéiert, wat wou ze maachen ass? Et sinn et d'USA a Groussbritannien zum Beispill, déi decidéiert hu wat am Irak ze maachen ass? Ass Russland, wat decidéiert wat an der Ukrain ze maachen ass? Ass Frankräich dat, wat decidéiert wat a Libyen oder a Syrien ze maachen ass? Oder ass et net D'UNO, déi misst Decisiounen huelen op Grond vun Texter, fir déi fir alleguerten gültig sinn, a wann et déi Texter net gëtt, mussen se nach ausgeschafft ginn. Mär fäerten, dass duerch dat, wat déi lescht Zäit geschitt ass, d'UNO op den Niveau vun der Société des Nations virum Zweete Weltkrich zréckgefouert ginn ass. An um Wierk sinn haut deelweis déi selwecht imperial Mächten, déi fir den Éischte Weltkrich zoustänneg waren. An dat an engem sozial-ekonomesche Kontext, Här President, an Europa, deen un d'Drësseger Joren erënnert, a mat Flüchtlingsstréim, déi sech aus der Destrukturéierung vu ganze Länner ergëtt, net nëmme duerch Kricher wéi a Syrien, mee och duerch wirtschaftlech Destrukturéierung iwwer Fräihandelsaccorde wéi an Afrika. Zweetens stellt sech ganz kloer, a mer sinn hei am NATO-Kontext, d'Fro vun de Bündnisstrukturen. Wéi séier kann een an e Krichsfall erageroden? Mer hunn en NATO-Bündnispakt mat der Türkei. Et ass jo net auszedenken, wat géif geschéien, wa géif dee Konflikt mat Russland do eskaléieren. Mir hunn eng Bündnispflicht an der NATO. A mer hunn och Neierdings eng Bündnisflicht innerhalb vun der EU, déi Frankräich mobiliséiert huet déi lescht Zäit a wou de Minister och zougestëmmt huet, fir dat zouzesécheren. Et ass fir d'éischt, wou dat gefrot ginn ass. Ech fannen iwwerens, dass et ongerechtfertegterweis op deem Artikel mobiliséiert ginn ass. Den IS ass kee Staat, mer sinn net am Krich mat engem Staat. Trotzdeem spillt hei de Bündnisfall. Ech sinn och der Meenung, dass d'EU kee Militärpakt ass a kee Militärpakt däerf ginn. Trotzdeem si mer gehalen, opgrond vun enger Klausel vum EU-Vertrag, wou mer selwer nach net d'Ausmooss dervun Wëssen. Mer sollen d'nächst Woch jo Opschloss dorinner, doriwwer kréien an enger Sitzung vun der aussepolitischer Kommissioun. Drëttens stellt sech, mengen ech, d'Fro vum militärisch-industrielle Komplex. Dat ass en Ausdrock, deen de President Eisenhower an den USA an de fofzeger Joren gebraucht huet an deem en Amerika gewarnt huet virdrun an d'Afhängegkeet ze kommen zwëschen dem Zesummespill vun Militär mat der Groussindustrie. Dat ass vum Eisenhower. An ech mengen, dass déi Fro sech och stellt haut an der EU, an zwar duerch de Lissabon-Vertrag, deen en héijen Niveau vun militärescher Kooperatioun virgesäit. Et sinn och Beschlëss geholl gi virun engem Joer ongeféier, Déi wëllen d'europäesch Rüstungsindustrie als Weltpol ausbauen an déi och fuerderen eng Synergie zwëschent militäreschen an zivile Beräicher. An dat ass e bëssen och wat mer hei maachen, Här President. Do ass also en neien militäresch-industrielle Komplex an Europa, deen am Gaang ass ze entstoen. A läit et do net op der Hand, dass déi militäresch a politesch Interessen Syrien benotzen als en Testfeld fir nei Waffesystemer, grad esou wéi d'USA dat maachen, grad esou wéi Russland dat mécht, grad esou wéi déi Länner alleguerten, déi doranner implizéiert sinn. Et ass also an deem Kontext, wou mer dee Projet hei diskutéieren. Dat, wat mer hei solle stëmmen, dat ass en héichtechnologesch integréierten Deel vun engem Waffesystem. NATO-Opklärungsdronen, dat steet och am Bericht ganz kloer dran, ginn aktiv viru, wärend an no Waffegäng. Duerfir kann een dat hei net nëmmen als eng gutt ekonomesch Occasioun hei diskutéieren. Kann een elo nach soen, Lëtzebuerg hätt keng Krichsindustrie? Ech mengen net. Dronen, och Opklärungsdronen, ass jo näischt Harmloses. Et gehéiert zum Krich, d'Opklärung gehéiert zum Krich an et kann krichsrechtlech diskutabel sinn, besonnesch wann Ziler domadder erausgesicht a viséiert ginn, déi fir Aktiounen hierhalen zum Beispill, déi géint d'Krichsrecht verstoussen. Dat ass näischt Theoretisches. Kundus war zum Beispill esou en Zil, an 't ass zu Recht, datt mer hei eng Motioun gestëmmt hunn, wou mer Opklärung iwwert dee Bombardement vun deem Spëdol do verlaangt hunn. An och wann zivilrechtlech d'NATO sollt fir de Schued opkomme vun deenen Dronen, geet awer den Uerder leschten Enns iwwert eise Satellit. Et ass och e puermol d'Fro opgeworf ginn, wat fir Apparater soss nach kënnen dirigéiert ginn iwwert de Govsat oder och iwwer aner SES-Satellitten. Mer stëmmen duerfir géint dee Projet hei, dat wäert keng Iwwerraschung si fir Iech, well en eis besonnesch an dësem Zäitpunkt international zu engem geféierleche Moment op eng Aart a Weis positionéiert, déi net am Interesse vun eisem Land ass an déi ze verwerfen ass, soen Iech Merci.